א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה פארציילט אונז די תורה וועגן די שמיני למילואים, די אלע קרבנות וואס מ'האט געדארפט דעמאלטס מקריב זיין. דערנאך פארציילט אונז די תורה ווי נדב ואביהוא האבן מקטיר געווען קטורת און ווי זיי זענען געשטארבן. משה רבינו. זאגט פאר אהרן און אלעזר ואיתמר, דא איז דאך דא פארשידענע קרבנות וואס מען האט מקריב געווען היינט, וואס מען דארף עס עסן, אבער לכאורה זענען דאך אבילים זענען ענינות, זאגט משה רבינו פאר אהרן אלעזר ואיתמר, ער זאלסט עסן די קרבנות, כחי צי ווייס אזוי בין איך באפוילן געווארן אז מען זאל עסן די קרבנות. ס'גייט דורך אביסל, משה רבינו קומט דארטן אן און ער זעהט אז די קרבנות האט מען נישט געגעסן, ויקצוף משה אל אלעזר וישמח, משה רבינו האט געצערנט פארוואס האט מען נישט געגעסן די קרבנות, אהרן הכהן רופט זיך אן צו משה רבינו און זאגט אים, ס'איז געשען היינט אזעלכע געפערליכע זאכן צו מיר, וועגן דעם האט מען עס נישט געגעסן. וישמע משה ויטב בעיניו, משה רבינו האט געהערט, ער האט פארשטאנען וואס אהרן האט אים געזאגט, און ס'איז אים געפעלן, און ער האט מסכים געווען. וואס איז דא געווען די דין ודברים צווישן אהרן און משה רבינו? זאגן חזל. אז דא איז געווען עטליכע קרבנות, ס'איז געווען די קרבן פון נחשון בן עמינדב, ס'איז געווען די קרבן פון ראש חודש, ס'איז געווען די קרבן פון שמיני למילואים. משה רבינו האט געזאגט פאר אהרן אז מען זאל עסן די קרבנות. פארוואס? כאטש אז מען איז א אבל, כאטש זיי זענען עונים, פון דעסטוועגן דאך זאלן זיי עסן די קרבנות. ווי אהרן האט פארשטאנען פון משה רבינו איז דאס א ספעציעלע דין נאר אין די ספעציעלע קרבנות וואס קומען פאר יענע טאג, דאס איז די קרבן פון אכשר מיני ונדב און די קרבן פון די שמיני למלאים, ווייל דאס איז קדשי שעות, דאס האט ספעציעלע ציווי אז מען זאל עס עסן. מה שאין כן קדשי דורות, די קרבן פון שאור ראש חודש וואס דאס איז א קרבן וואס וועט קומען במשך אלע דורות, אויף דעם איז נישט דא די ספעציעלע ציווי אז מ'זאל עס עסן בענינוס. האט ער עס נישט געגעסן? משה רבינו האט געהאלטן אז ניין, מ'האט געהייסן מ'זאל עסן דארף מען עסן אלעס, נישט קיין חילוק קדשי שאור קדשי דורות, אלעס דארף מען עסן. האט משה רבינו געצערנט אויף אהרן אלעזר וויסעמער, האט אים אהרן מסביר געווען די חילוק צווישן קדשי דורות און קדשי שעה, צווישן די קרבנות וואס איז נאר געקומען אויף יענעם טאג, וואס דאס טאקע דארף מען עסן אפילו מ'איז א עונן, אבער די קרבנות וואס איז לדורות, דאס דארף מען נישט עסן בענינות. משה רבינו האט זיך צוגעהערט, ס'איז אים געפאלן די סברה און ער האט מסכים געווען. וואס לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס איז געווען דא די מחלוקת צווישן משה און אהרן, צו קדשי דורות און קדשי שעה האבן יא די זעלבע דין, צו זיי האבן צוויי אנדערע דינים, און נאכדעם דארף מען פארשטיין, משה רבינו האט דאך זיכער נישט אזוי געהאלטן, משה רבינו האט דאך געהאלטן אז ס'איז נישט דא קיין חילוק צווישן קדשי שעה און קדשי דורות, נאר ביידע דארף מען עסן אפילו מ'איז עונה. ער האט אזוי שטארק געהאלטן פון די סברה, ביז אז ווען ער האט געזען אז מ'האט עס נישט געטון, ויקץ אויף משה, האט ער געצערנט. דערנאך אבער אהרן האט אים געזאגט די סברה, דער חילוק צווישן קדשו דורות און קדשו שעה, וישמע משה ויטב עיניו, האט משה רבינו מסכים מיט אהרן, וואס איז זיך דא געטוישט נאכדעם וואס אהרן האט אים געזאגט די סברה? פארוואס פלוצלינג פון איין מינוט אויפן צווייטן האט ער געטוישט די סברה אז קדשי שעה און קדשי דורות קען מען יא מחלק זיין אין א פארברענגען פון שבת פרשת שמיני תשכ ח, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק י ז עמוד הונדערט און דרײַצן, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם און האט עס מסביר געווען. על פי פנימיות הענינים. די מדרש זאגט, וואס איז דאס אהרן און וואס איז דאס משה, אהרן דאס איז די בחינה פון חסד, און משה דאס איז די בחינה פון אמת. ווען ס'קומט צו אמת, איז נישט קיין חילוק ווען, נישט קיין חילוק ווי, אלעמאל איז די זעלבע אמת. נישט דא קיין חילוקים, ס'איז קיינמאל נישט דא איינמאל אזוי איינמאל אזוי. אמת איז אלעמאל די זעלבע זאך. מה שאין כן ווען ס'קומט צו חסד, חסד איז נישט אלעמאל די זעלבע זאך, מען טוט חסד מיט א מענטש, מען דארף אים געבן לויט וואס ער דארף, לויט זיין מעמד און מצב, במילא משה רבינו וואס ער איז די ענין פון אמת, ווען ס'איז געווען א ספק ביי קדשי דורות צו מ'זאלסט יא עסן באנינעס מ'זאלסט נישט עסן באנינעס איז מצד מידות העם אמת ס'איז נישטא קיין חילוק פון איינס קדשי שעה צו קדשי דורות אלעמאל דארף זיין די זעלבע ענין פון קדושה. האט ער געזאגט אוואדע, ס'איז די זעלבע דין, נישטא קיין חילוקים. מה שאין כן אהרן הכהן, וואס ער איז די ענין פון חסד, ער איז די ענין פון אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ער פארנעמט זיך אפילו מיט אזעלכע אידן וואס זענען נישט מער ווי בריות, גאר שוואכע אידן, ער איז זיי מקרב צו תורה. ער פארשטייט, ער דערהערט, אז מען קען נישט אלעמאל פארלאנגען די זעלבע קדושה, ס'דא א חילוק פון קדשי שעה, ס'דא א חילוק פון קדשי דורות, במילא האט ער פארשטאנען אז ס'דא א חילוק פון די צוויי קרבנות, קדשי שעה האט איין דין, קדשי דורות האט א צווייטע דין. דער חילוק צווישן משה און אהרן שטימט אויך זייער גוט מיט דעם וואס דער זוהר זאגט אונז אז משה און אהרן זענען שושבינה די מלכה און שושבינה די מתריניסה. שושבינים, דאס זענען די מענטשן, די אונטערפירער, די וואס פארענען זיך מיט די חתן וכלה. און אין דעם איז דא צוויי גרופעס, ס'איז דא די שושבינים פון די חתן, זיי פארנעמען זיך מיט'ן חתן, זיי העלפן אים אונטערגיין אונטער'ן חופה, זיי זענען די אונטערפירער פון דעם חתן, און דערנאך איז דא די שושבינים פון די כלה, די וואס העלפן, די וואס פירן אונטער די כלה. זאגט די זוהר, משה רבינו ער איז שושבינה דמלכה. משה רבינו איז דער אונטערפירער דער וואס פארנעמט זיך כביכול מיט דעם אייבערשטן, מיט דעם מלך, ער איז דער מאן, ער פארנעמט זיך מיטן אראפברענגען די אייבערשטער, אראפברענגען אצילות צו צו די אידן דא אין למטה, און מצד דעם איז טאקע נישטא קיין חילוקים, אזוי ווי עס איז אויבן אין אצילות אזוי קומט עס אראפ דא למטה, מה שאין כן אהרן, אהרן איז שוין שבירה דמטה רמיסה, ער איז דער אונטערפירער פון די כלה פון די מלכה פון די קעניגן, דאס גייט אויף אידן, ער פארנעמט זיך מיט אידן זיי צו אויפהייבן, זיי צו ברענגען נענטער צום אייבערשטן, און במילא אהרן פארנעמט זיך מיט אידן לויט זייער מעמד און מצב, לויט זייער מדריגה. על כל פנים דאס איז געווען די מחלוקת צווישן משה און אהרן, צו קדשו שעה און קדשו דורות האט די זעלבע דין מצד מילות אמת אדער ניין, ס'האט צוויי באזונדערע דינים מצד וויאזוי ס'איז די מצב ביי די אידן. איז וואס איז געווען נאכדעם וואס אהרן האט מסביר געווען פאר משה די חילוק, פארוואס האט משה, וישמע משה ויטב עיניו, משה האט זיך צוגעהערט, ער האט פארשטאנען, ער האט מקבל געווען און ס'האט אים געפעלן אין זיינע אויגן. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, לגבי די עבודת הבינונים, די עבודת הבינונים איז נישט אזוי ווי א צדיק וואס איז שטענדיג, ער קען זיך משנה זיין, א בינוני קען זיך נישט משנה זיין אויף א לאנגע צייט, ער קען בשעת'ן דאווענען זיך מאכן א שטיקל שינוי. זאגט די אלטע רבי אז כאטש אז מען זאגט מצד מידת אמת דארף אזא זאך זיין שטענדיג, שפת אמת תקרא לו ארץ, אמת דארף זיך האלטן אויף שטענדיג, מה שאין כן אט דער בינוני גלייך נאכן דאווענען ווערט דער דרגה אויס, פון דעסט וועגן דאך איז דאס א עבודה תמה באמת לאמיתו של עהם זאגט דער אלטער רבי. לגבי זיין מדריגה ווי ער האלט איז דאס זיין אמת. וואס מיינט דאס בכלל? עס איז דא איין זאך וואס איז אמת, און עס איז איין זאך וואס בלייבט אויף שטענדיג, דאס איז דער אייבערשטער. דער אייבערשטער איז אמת און איז אויף שטענדיג. אמת הווי לעולם, דער אייבערשטער איז אויף שטענדיג. קיין שום זאך קען ער זיך נישט האלטן אויף שטענדיג. אבער אז מען זעט עפעס א אמת'דיגקייט אין וועלט איז דאס היות אז די אייבערשטער איז דא אין דער וועלט, די אייבערשטער ליגט דארטן אין דער וועלט, די אייבערשטער האט באשאפן דער זאך, איז ווען מען זעט א אמת'דיגקייט אין א געוויסע ענין פון נבראים איז דאס ווייל דארטן לייכט דער אמת'דיגקייט פון דעם אייבערשטן. משה רבינו. ביי אים מצד עצמו איז דא איין אמת, דער אייבערשטער וויאזוי עס איז אין אצילות, נישט דא קיין חילוקים, נישט דא קיין שינויים. דאס אז עס איז דא אמת איז עס ואמת ה' לעולם, דאס איז ווי די אמת ווי דער אייבערשטער ווערט באלאכטן אין די וועלט. אבער סוף כל סוף אפילו ביי משה רבינו די תכלית איז אז אין דער וועלט זאל לייכטן דער אמת פון דעם אייבערשטן. און ס'איז דא טאקע וויאזוי די משה רבינו, וויאזוי די אמת, וויאזוי ביים אייבערשטן לייכט די אמת מצד עצמו, אבער דערנאך איז דא אפילו מצד משה רבינו ווי דאס ווערט באלאכטן אין דער וועלט. אין דער וועלט קומט ארויס דער אמת השם לעולם, די אמת ווי דאס ליגט אין דער וועלט. אהרן הכהן האט דאס ארויסגעברענגט ביי משה רבינו. אהרן הכהן! וואס ער פארנעמט זיך און מקרבן לתורה, ער איז מקרב די אידן צו תורת משה, האט ער אויסגעברענגט ביי משה רבינו אז ס'איז דא ווי די אמת איז ביי א איד, דער אמת ווי ער איז אויף זיין מעמד און מצב, אויף זיין מדריגה, נישט וואס די אמת איז באמת, אזוי ביי עבודת הצדיקים און אזוי ווי ס'איז ביי די עבודה פון יעדע מענטש זיין אמת. און במילא נאכדעם וואס משה רבינו האט דאס דערהערט, וישמע משה ויטב בעיניו, ער האט מסכים געווען, ס'איז אים געפעלן. דאס איז די הוראה בעבודת כל אחד ואחד פירט דער רבי אויס. בשעת א איד קוקט אויף זיין אייגענע עבודה, וואו ער האלט, דארטן דארף זיין די עבודה אן קיין שום שינויים, א קדושה וואס איז אזש שטענדיג די זעלבע, אבער בשעת מען גייט זיך פארנעמען מיט א צווייטן איד, מען וויל מקרב זיין א צווייטן איד, קען מען נישט פארלאנגען פון יענעם אז ער זאל שטענדיג זיין אויף דעם זעלבן מדריגה, אויף די זעלבע מעמד און מצב, מיטן זעלבע דרגת הקדושה, מען דארף זיך פארנעמען מיט יענעם מענטש ווי ער האלט אויף זיין אמת, און דווקא אזוי, דווקא דורך דעם וואס מען פארנעמט זיך א איד ווי ער האלט, קען זיין אז אויב איז א בריה זיך מקרב'ן לתורה, אז ער איז מקרב דעם איד צו די תורה, ביז אז ס'זאל לייכטן ביי אים ואמת ה' לעולם. א גוט שבת.